جیویں سرائیکی زبان، سرائیکی کلچر، سرائیکی میلے ٹھیلے اساݙی سنڄاݨ ہن سرائیکیاں دی ایویں سرائیکی اجرک وی اساݙی سنڄاݨ بݨ چکی ہے۔ اے جیڑھا سرائیکی اجرک دا جیڑھا رنگ ہے اے ٻہوں پراݨا ہے۔ اے پنج ہزار سال پہلے کول انڈس ویلی سویلائزیشن دے زمانے اچ وی ہندوستان دے وچ اے تھیندا ہئی۔ اے جیڑھا نیلا رنگ ہے یا جیڑھا نیل ہے اے ہک ٻوٹا ہے انڈیگو فیرا اوندے کولوں نکلدے۔ انڈیگو فیرا جیڑھا ہئی ٻوٹا اونکوں پاݨی اچ پسیندیاں۔

تاں ہندوستان دے وچ اے رنگ جیرھا ہے بہوں پرانا ہے پر جیرھا ایسٹ انڈیا کمپنی آئی ہندوستان دے وچ تاں انہاں اے رنگ وت وہاوݨ شروع کر ݙتا کیونکہ یورپ دے وچ وکدا ہئی تاں ایسٹ انڈیا کمپنی وت بنگال دے وچ زبردستی لوکاں کول آکھدی ہئی کہ تساں کݨک یا چاول یا ٻیا شے نہ وہاؤ تے اے جیرھی نیل دی فصل ہے انڈیگو فیرا دا جیرھا ٻوٹا ہے اے وہاؤ تاں بہرحال او لوک ودھیک دفعہ مجبور تھی کے انہاں بغاوت کیتی اونکوں تاریخ دے وچ انڈیگو ریوولٹ آکھا ویندے یا نیل دی بغاوت آکھا ویندے اٹھارہ سو ففٹی نائن دے وچ اے تھئی ہے بنگال دے وچ وت این نیل دی جڑی بغاوت ہے ایندے بارے ایک ڈرامہ لکھا گیا بنگالی زبان وچ جیندا ناں ہے نیل درپن تے اے رنگ جڑا ہے بہت پرانا ہے تے اے رنگ جڑا ہے صوفیاء دا رنگ ہے امن دا رنگ ہے دوستی دا رنگ ہے اے جڑے اثر پیرا فقیراں دے مزار ہیں انہاں دا اے رنگ ہے انہاں دے جڑے ٹائل ہیں انہاں دے تے وی یو رنگ ہے سینٹرل ایشیا دے وچ بہت سارے مسیتاں تے جیڑھے مقبرے ہن انہاں دے وچ وی ایہو ہی رنگ نیلا استعمال کیتا گئے ایہ رنگ پرانا ہے اتھاؤں دا ہے تاں دنیا دے وچ جیڑھے زباناں ہن انہاں جیڑھے رنگاں دی تاریخ ہے او ایہ ہے کہ برلن تے کے دو مشہور رائٹر ہن انہاں دنیا دے وچ جیڑھے زباناں ہن انہاں وچ رنگ کیویں آئن انہاں اے ریسرچ کیتی ہے انہاں آکھیے کہ جیڑھے زباناں دے رنگ ہن اے ست سٹیجاں اچ ہن پہلا سٹیج اے ہے کہ زباناں اچ رنگ صرف ڈو ہوندن کالا تے چٹا وت اوندے نال ڈوجھے سٹیج اچ رتا رنگ وی رل ویندے وت ہک تریجھا سٹیج اے وت چوتھا سٹیج اے پنجویں سٹیج دے وچ جیڑھا ہے او نیلا رنگ آیا تاں نیلا رنگ جیڑھا ہے اوندا لفظ نویں بہوں پرانا نی بہوں سارے زباناں اچ نیلے رنگ واسطے لفظ کونی مثلا قدیم جڑی چینی زبان آئی ان وچ نیلے واسطے رنگ کون آئی لفظ کون آئی ایویں پشتو تھائی کورین ویتنمیز ان زبانوں دے وچ ساوے تے نیلے واسطے ہکو لفظ ہے ہمبا زبان ہے ایک نمیبیا دی ایک قبیلہ ہے ہمبا انہاں دے وچ بھی نیلے واسطے لفظ کونی تے نیلا جڑا ہے بہت سارے زبانیں نیلے رنگ واسطے لفظ کونی لیکن سارے کول ہندوستان دے وچ پاکستان دے وچ اساڈے کول اے نیل یا نیلے واسطے لفظ موجود ہے اوندی وجہ ہے کہ اساڈے کول اے نیل دی فصل تھیندی ہے تے جیڑی اجرک ہے ایندا جیڑا نیلا رنگ ہے اے اتھاؤں دا ہے اتھاؤں دا ایک بوٹا ہے اوندے کول تھیندی ہے تے اے اساڈی ہن شناخت ہے سرائیکی دی تے امن دی علامت ہے اجرک اے مہمان نوازی دی علامت ہے تے اے اساڈی سرائیکی شناخت بن گئی ہے۔